Хәерле мөбарәк көннәр булсын, хәерле мөбарәк дәресләр булсын. Мөхтәрәм җәмәгать, үткән дәрестә мин сезгә Әгъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗимнең мәгънәсен сөйләп аңлаткан идем. Ягъни шәйтаннардан Шәйтаннарның явызлыгыннан һәм бөтен зарар килә торган нәрсәләрнең явызлыгыннан Аллаһы Тәгаләнең үзенә сыгынамын дигән мәгънәне аңлаткан дидек. Ә бүген Бисмиллаһир-рахманир-рахимнең мәгънәсе. Моның мәгънәсе ничек соң инде? Безнең татарларда моны бик күп кулланалар. Хәер, бөтен кеше куллана дисәң дә дөрестер. Хәтта балалар да бисмилла дип әйтә. Әбиләр инде бисмиллаңны әйт әле, балакаем, бисмилла әйтегез әле дип әйтүчеләр бик күп. Әйе, бисмиллаһир-рахманир-рахимның мәгънәсе ничек? Моның мәгънәсе безнең татар телендә Әйе, Аллаһы Тәгаләнең исеме белән ошбу эшемне башлыймын. Бисмилләдә башлыйм дигән сүз юк анда. Ләкин ул тәкъдирдә, башыбызда. Әйе. Әттәдиу дигән бер сүз бар, фигыль ул. Башлыйм дигән сүз. Ансы язылмаган. Ни өчен язмаганнар? Чөнки аны кулланырга авыр, ул болай да беленеп тора, шуның өчен инде аны язмыйча калдыралар. Ләкин ул асылда, нигездә бар. Бисмилләһ, ягъни Аллаһы Тәгаләнең исеме белән ошбу эшемне башлыйм, дигән мәгънәне аңлата. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Ул нинди Аллаһ? Ул Ар-Рахман. Ягъни дөньялыкта ул адәм балаларына нигъмәтләрен биреп торучы. Нинди булуына карамастан, ул иманлымы, ул имансыз, кяферме, Аллаһы Тәгалә барысына да үзенең рәхмәтен, нигъмәтләрен биреп тора, бер дә туктатмый. Ризыгын да, суын да, һавасын да, бөтен нәрсә кирәк-яракларын Аллаһы Тәгалә бирә, аермый барысына да. Кайсыбер вакытта кяферләргә күбрәк тә биреше мөмкин, мөселманнарга караганда. Аларга Аллаһы Тәгалә аны сынар өчен бирә. Ә Ар-Рахим дигән сүзнең мәгънәсе, фәкать Үзенең рәхмәтен инде, Үзенең нигъмәтләрен фәкать мөселманнарга гына бирә инде ахирәттә. Ахирәттә Ар-Рахим, ягъни Аллаһы Тәгалә фәкать мөэмин мөселманнарның үзләренә, кемнәр җәннәткә керә, аларга рәхмәтен яудырачак. Менә бу мәгънәсе. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, моны ничек кулланабыз соң инде? Бисмиллаһир-рахманир-рахимны бөтен җирдә кулланырга ярыймы соң аны, әллә юкмы? Ә, куллануга килгәндә, аны ә, дүрт төргә бүлгәннәр. Кайсы бер вакытта аны кулланырга фарыз булып тора, тиешле. Ә кайсы бер вакытта аны куллану сөннәт булып тора. Ә кайсы бер вакытта бисмилланы куллану бидгаткә санала. Ә кайсы бер вакытта бисмилләне куллану хәрәм дә булып тора, ярамый кулланырга. Димәк, менә боларны хәзер сезнең белән карап үтәбез. Иң беренчесе фарыз дидек. Кайсы кайсы вакытта фарыз? Бисмилланы хайван чалганда, Әни, сыер, сарык, әйе, каз, үрдәк, тавык, әтәч, менә боларны чалган вакытта, йә булмаса, ауда булганда, ауда, мәсәлән, җыя белән йә мылтык белән хайваннарны аулаганда, йә эт җибәргәндә, бисмилләһи Аллаһу әкбәр дип әйтәбез. Бисмилләһ, яни Аллаһы Тәгаләнең исеме белән башлыймын, Аллаһы Тәгалә бөектер, Бисмиллаһи Аллаһу әкбәр. Хайван чалган вакытта фарыз. Ә я аны әйтергә кирәк. Әйтмәсәң, ит халәл булмый, хәрәмгә әйләнә. Хәтта сыерың да, сарыгың да суелгачтан бисмилләсез ул хәрәмгә әйләнә. Дуңгыз ите шикелле була, аны ашарга ярамый. Әгәр дә бер кеше онытып калдырса, онытып калдырса ярый. Чөнки кайсыбер кешеләр ел буена бер кырбанч алалар, әйе, каушап китеп, онытып калдыралар. Бу очракта шәригатебез инде рөхсәт итә, онытканда. Онытканда каләм күтәрелеп тора, әйе. Язылмый, әйе. Аннары соң кайсыбер кешеләр, мөхтәрәм җәмәгать, бисмилләне, әйе, белә торып әйтмиләр. Бу очракта инде хайван хәрәмгә әйләнә. Әгәр дә белә торып әйтмәсә, тәкәберләнсә, бу очракта чалынган хайван хәрәмгә әйләнә. Икенчесе, кайчан сөннәт була, сөннәт. Бөтен изге эшләрдә, өйгә кергәндә, чыкканда, аяк киеме кигәндә, киемнәр кигәндә, аш пешергәндә, әйе, бөтен яхшы эшләрне эшләгән вакытта Машинаңны кабызганда, болар барысы да яхшы эшләр, Аллаһы Тәгаләнең исеме белән башлыйсың икән, бу сөннәт гамәле булып тора. Бу очракта сөннәт. Ә кайсы очракта бидгать була? Әгәр дә эшләр үзе бисмилла белән башланып китә икән. Үзе башлана. Ягъни бисмилла белән дигәнә, Аллаһы Тәгаләнең исеме белән бу эшебез башланып китә икән, анда әйтеп торасы юк. Чөнки ул үзеннән-үзе Аллаһның исеме белән башлана. Мисал өчен, азан әйткәндә, Аллаһу әкбәр дип әйтәбез икән, азан әйткәндә, Аллаһ дигән сүз белән башлана. Шунарга күрә мондый җирдә әйтү дөрес түгел, бидгать була. Нәрсәгә инде, бу эшемне тагын Аллаһ исеме белән башлыйм дип. Ул үзеннән-үзе Аллаһ исеме белән башлана. Шулай булгачтын, бу, галимнәрнең сүзләре, ягъни бу очракта бидгать диләр. Һәм шулай ук, әйе, нидә дә, камәт төшергәндә дә, Камәтне бит инде Аллаһы әкбәр, Аллаһы әкбәр дип төшерәбез. Монда да Аллаһы Тәгаләнең исеме белән башлана, шунарга күрә монда да әйтмибез. Әйтү бидгать. Аннары соң тагын кайчан? Ә, намазга керешкәндә, намазга керешкәндә без ике кулларыбызны күтәреп, Аллаһы әкбәр дип, әйе, кулларыбызны күтәрәбез. Монда да инде Аллаһ әкбәр дип әйтәбез, бу инде бисмилла Аллаһы Тәгаләнең исеме белән башлыйм дигән сүз моннан чыга. Ә намазның эчендә анда инде әгъузу белән бисмилла ул сөннәт булып тора. Аның эчендә бар, намазның эчендә. Әйе, шунарга күрә, әйе, без инде намаз алдыннан бисмилла әйтмибез. Ә инде, мәсәлән, намазлык җәйгәндә әйтсәң, ул вакытта бер нәрсә түгел. Намазлыгыңны җәйгәндә бисмилла әйтәсең икән, ярый. Ә инде намаз укыр алдыннан бисмиллахир рахманир рахим дип, аннары Аллаһ әкбәр дип әйтмиләр. Анда бидгат. Димәк, өченчесе, әгәр дә эшләр Бисмилла белән башлана икән, гыйбадәтләрнең кайсыберләре, ул вакытта бисмилланы әйтү бидгать, яңалык булып санала. Инде дүртенчесенә күчәбез, дүртенчесе харам дидек, әйтергә ярамый. Мисал өчен, Ә аракы эчкән вакытта кайсыбер кешеләр, мин үзем дә ишеткәнем бар балачакта, кайсыбер кешеләр бисмиллә әйтәләр дә, аннары соң аракыны эчеп җибәрәләр. Ә әле ул хәзер дә менә Дагестанның мөфтиенең урынбасарыннан ишеттем, Яңа елда ди бездә ди, әйе, аракы эчкән вакытта, Яңа елны каршылаганда, әйе, бисмиллә әйтеп эчәләр ди, Бу ди харам ди, ярамый дигән видеолар да бар, әйе, сез аларны карый аласыз ютубтан. Мөхтәрәм җәмәгать, ничек инде Аллаһы Тәгалә исеме белән аракы эчеп була инде? Бу бит инде харам. Харам эшне Аллаһы Тәгаләнең исеме белән башлыйлармы инде? Хәрам, ярамый. Һәм шулай ук дуңгыз ашаганда да, һәм зина кылганда да. Боларның бөтенесен эшләргә ярамый, хәрам болар. Тагын әйтмәгез, әем, ә, яр, аны ашасаң ярый икән дигән фикерне тагын чыгармагыз, юк. Аракы эчәргә дә хәрам, дуңгыз ите ашарга да хәрам, Һәм зина кылырга да хәрам, ну кайсыбер кешеләр аракы эчкәндә бисмилла әйтеп эчәләр, шуның өчен мин бу сүзләрне әйтәсем килә. Бисмилланы һич тә әйтергә ярамый, хәрам өстенә хәрәмне эшләгән буласың. Әгәр дә аракы эчкәндә бисмилла әйтсәң, зина кылганда бисмилла әйтсәң. Бу инде Аллаһы Тәгаләне бу мәсхәрәләү була тагын бер кат. Аллаһны мәсхәрәләдең икән, бик зур гөнаһ, иманнан да чыгып китешең мөмкин. Шулай иттереп, мөхтәрәм җәмәгать, без сезнең белән бүген бисмилланың мәгънәсен белдек, ягъни бу эшемне мин Аллаһы Тәгалә исеме белән башлыймын дигән мәгънәне аңлата, ул дөньядагы бөтен халыкларны, мөэминнәрне дә, мөселманнарны да, христианнарны да, яһүдләрне дә, барысын да, хайваннарны да, кош-кортларны да Рах, Рахман кыла. Ягъни үзенең рәхмәтләрен билеп асрый, нигъмәтләрен биреп асрый, беркемне дә кыерсытмый, беркемне дә кимсетми, барысына да җитәрлек бирүче. Ә Кыямәт көнендә Әр-Рәхим, ул Аллаһы Тәгалә фәкать мөэмин мөселманнарга гына нигъмәтләрен бирә. Димәк, аны дүрт җирдә кулланалар, Икесендә аны рөхсәт ителә, яни хайван чалган вакытта, я аулаганда фарыз, әйе, аннар бөтен изге эшләрдә аны куллану, әйе, сөннәт була, ә азанда, камәттә, намазның алдыннан бидгать була, ә инде харам эшләрдә харам була. Вәссәламү аләйкүм вә рахмәтуллаһ вә бәрәкәтүһү.